Toi a Tainui topa tū ki te moana mā wai e tō, mā aku e tō, mā whakatau e tō. Ko Maisiko ki tēnei māu kaha e whakapāho atu nei ki a koutou i tēnei ata, kei konei tētehi manuwhiri ki taku taha, nō reira e te māreikura, tēnā whakamōhio atu ki te iwi ko wai koe, nō whea koe. Kei taku uti, kei taku rahi, nei te reo apakura e mihi atu ana ki a koutou katoa. I pakeke mai au i te riu o Waikato, ae, he apakura, he kahungunu, he porou, he whakaue hoki.
No reira i te tuatahi, me mihi ka tika ki a koe, nou i whai wahi ai ki taku taha, Kua rongo i te kōrero, kua toa koe i te tūranga mō te Wāri Māori o Te Kaunihera o Kirikiriroa. He aha ō whakaaro e pā ana ki tērā? Āe, he nui ngōku whakaaro. Tuatahi ake, kua hikina tētehi taumaha i ngōku pokowhiwhi i te rongo atu i tō au. Heoi anō, me mihi atu ahau ki ngērā atu o ngā kaitono i tō rātou whakapau kaha ki te ngana, ki te kapi te turanga nei me te waimarie o Kirikiriroa i te mea tokowaru o mātou i roto i te reihi me kī, ā, kia tū hei kaikaunihera Māori ki roto i a Kirikiriroa, ka tō mātou he ngākau pono. Nā reira, ahakoa ko tēwhea tangata i whiria kia tū hei kaikaunihera Māori, ā, kua pai tātou te iwi Māori, otirā ā Ngāi Tauiwi mā i roto i a Kirikiriroa. Nā reira, ko ngōku whakaaro mō te toa, ā, i te tūranga nei, ā, e tīmata ana ngā mahi tūturu ināianei. Āe, koira te, ā, taha māmā ngāwari me kī. Kua toa, Ā ināianei, me whakaea, me tautoko i ngā kōrero i kōrerongia, ā, i roto i ngā nekenekehanga o te wā, ā, nāku anō te mate i kimi, nā ngā tāngata i pōti māku te mate i kimi me kī, e whakatoi ana nā reira, ā, e hake māku anake ngā haepapa hei kawe, ā, mā tātou katoa.
I te wā i puta ai te karere inanahi, ā, i whai wāhi i ngētehi atu o ngā kaitono ki te mihi atu ki a koe? I aua ōrere au i te wā i waea mai te tangata, te kaiwhakahaere o te kaunihera, arā, ko Lance tōna ingoa, i kati ngā pōtitanga i te pautūtanga o te rā, Nō te rua karaka ka waea mai ki au, ana i taua ai te taha o taku tamāhine, a Tirama Te Marino Bramley, nāna um, taku uh, kū atu ki ngā mahi i hautu uh, i te taha o ngā pai papori, me ki koia taku um, unofficial campaign manager, nā reira i tōna taha hau, uh, i nānahi e tatari ana, ana Tekau mā rua karaka ka kati, rua karaka ka waea mai te tangata ki au. Ana, tuatahi ake i kite ai tētahi pātuhi ki, Can you please ring council, it is urgent. E mehemea ka kite ai ngētehi o, ngētehi uh, karere whērā, ko whakaaro ai, oh, heka, he aha te raru? oh, no! Ana, aua tūwiriwiri ana, ka tai ka whakamōhio mai, ai i toa koe, um, no inapo i tuk, ko te mea tuatahi ki te tuku karere mai ki au ko, ko te kuia o mātou, ko Whaia Donna Pokere Phillips. Uh, I tuku mihi mai, wai, um, ka tai ko taku tuakana Marion Ruri. Um, ai, kare anō e kia rongo mai ngē rātu, engari a tōna wā, ka whai wāhau ki te whakapātu ki a rātou. Um, I a mātou katoa e takahi ana i te rori nei, ā, i te ara nei ki a Tūai, kei te waimarie au, hoki mai au ki a koutou. Ā, ko hoki mai au ki te, ki te kapo, ki te tuitui i ngā pukenga, i ngā mōhiotanga ki waenganui i a mātou katoa hei painga Mō mātou katoa i roto i te kaingira. Kua kite i roto i ngā tatauranga e 806 ngā tāngata i um, Pōtimou. Uh, he aha o kōrero ki te hunga kāre i Pōtimou? Ah, mm.
toko waru o mātou. Nā reira, uh, kāre kore i whai pānga te tangata ki te tangata. Nā runga anō i ngaua pānga, ah, ka Pōtimou taua tangata. Kāre he haki ai. Um, i tūmeki au i te, i te tokomaha i pōti māku, i te mea he poto te wā i a mātou, ā, ki te whakarite te ara whakataetae, ā, ahua kotahi marama, i te mea he, he pōtitanga ohorere tēneki. E mō te nuinga o mātou, o tātou, ka, tuatahi, ka ai te mōhio he aha ngā mahi a te kaunihera, ngētehi atu ka ai te mōhio ko wai te koromatua, and ka, ka toru, kai te mōhio, hea te mahi a te kaikaunihera Māori. Nā reira, ko ngaua āhuatanga katoa he mate, ne? He mate nui. Uh, me koera titi o ngā mātou mahi, he puta ki te whakatairanga, uh, ki te whakamōhio, uh, ki te hunga, he hanga mahi a te kaunihera, me pēwhea koutou e whai wāhi ai ki ngā mahi. Nā reira, um, ko, ko ngā kukorero ki te hunga kāri pōti, um, E haki te mea nō rātou te hē, nō mātou te hē. I te mea kai te kaunihi rāhau ināianei, me whērā ai, ko te, ko te hē o te kotahi, ko te hē o te katoa. Nā reira, he aha ngā mahi kāre anō kia mahia, kia mōhio whānuitia? Te hunga, anei he wāhi māu ā, kia whai wāhi ai tō reo i roto i ngā nekenekehanga, nā reira kia kaha rā ki a tātou katoa, ā, ki te whakahou, ki te akiaki i te hunga ki te pōti. Ā, ana, kua, kua pōti, ā, kua kī mai te iwi, ko Maria mō te iwi, ana, me mōhio mai hoki, ā, He māmā hai tokomahana tamariki, nā reira ko, ko te nuinga o ngāku pūtea, mā o taku o rangatira, ka whakapaua ki a rātou. Nā reira, kai kai he pūtea i, i penapenatia um, hei āwhina ki te whakatairanga i ngā mahi uh, whakataetae mo te tūranga o te kaikai nihira Māori. Nā reira, ko taku campaign katoa, Zero dollars. karekau, karekau he utu i whakapaungia ko, ko te campaign ma te pā, mā ngā pae pāpori, te pukamata, te pae āhua, a ngaua te tikitoka, ngera mea katoa. A, engari whakapono nui au, me he mea he tūranga Māori tēnei, a, me whakapono ki ngā āhuatanga a ngāi tātou te te Māori aha ana kia noho he kanohi kitea, kia whai kaupapa ana kua roa rawa au. Hei, whātikau mā whitu ngō kutai, kua whātikau mā whitu tau ahau, e koke ana i te huarahi o te ao Māori, me te tai ki tēnā kaupapa, ki tēnā kaupapa, ina pō, a, i tai atu um, ki tētahi whare um, ngahau i roto i a Kirikiriroa, uh, hei tautoko i ngā kōhine o ngā taiātea kia kohi pūtea mā rātou ki te haere ki tētehi whakataetae nui mō te poi tarawhiti. Ko Ngeti kei, oh, Ngeti ka kima kei, oh, you celebrating? I was like, kao! e haere tonu ana ngā kaupapa. So, mehemea i toa au, mehemea kāre au i toa, ka haere tonu ngā mahi. Kua whiwhi koe i ngētehi kōrero whakahoki kōrero kino e hāngai ana ki a koe e whai ana i tēnei tūranga?
Oh, me āta whakaaro ai. Kareka. me, tērā pia, kei reira nge te hi kōrero, engari me, me kaha taua tangata ki te whakahoki kōrero mai ki au, ki a mātou ko tōku whānau. Um, He, he wahine taikaha ahau. Ko taku ingoa tuarua ko Te Aukaha. He mea nui te ingoa. I kī mai taku tuakana Rhonda Tibble, ko ia tētehi councillor kei Tūranganui-ā-Kiwa, um, e hāngai ana ki tōku ingoa, ko Maria Te Aukaha Huata. Um, ko Te Aukaha he ingoa nō Tūmatauenga, ko Huata he ingoa nō Tūmatauenga. Nā reira kua tuhia mai rāno, uh, koirā hei mahi māku hei toa mō te reo tuatahi. Hei toa mō te whenua, hei toa mō te whānau, mō te whakapapa. Nā reira, kei taku ingoa, taku aukaha. Kei taku ingoa, taku whānau. Ana, waimaria ko Maria taku ingoa, i te mea ko Maria, Mary Mother of Jesus. kei reira tērā tā. So, i kareka he ko, uh, korero kino ka whakahoki, kua whakahoki mai ki au. Uh, He pai ki au mehemea ka hoki mai ngā kōrero pono e whai wāhi atu ai au ki te whakapai ake i ngāku mahi. He ngākau tūwhera tōku, he, he hinengaro tūwhera tōku, nā reira, kāre aha ki au. Kua pakari au, me hake ai te tamaiti, he māmā, he kuia anō hoki. Kei a koe ngētehi tangata, o, mōhio pūmau ahau ko tō whānau kua tino akiaki i a koe ki te whai i tēnei tūranga, ā, he aha ngētehi o ō rātou kare-ā-roto e hāngai ana ki a koe i toa i tēnei by-election me kī?
E kore e mahuengia te whakaaro ki a rātou mā. Ā, ngā whakahere. Ā, ko rātou tērā kua titia ki te uma o Ranginui e whitiri, whitiwhiti mai ana ki runga i a mātou e whīkoi tonu nei ki runga i te mata o te whenua. Ko taku mahanga tērā, a Pānia Marino, ko ia taku marino, ko wai tana aukaha. E whakaaro nui ana au a, ki tōku kōkā, ki tōku whaea, māma tuarua, a Haupai Puke, te tuakana o taku māma. Nāna te huarahi para mō mātou katoa. Te upoko pakaru, te ringa whero, te noho ngū ki tahi. Mahia te mahi. Koina aku tauira e kai te rangi. Wai hoki ko tōku karaua, te kēnana wī te tau huata. Ko ia tētehi tangata mō te iwi. Um, i te wai i, i uh, toroatia ki taku māma, me te, me te, pā, me te pātai, whakaaro ana ki te whee nei, he ahongo whakaaro, she goes, oh, darling, well, he nui ana ā māmai, ā wangawanga, anipā mōku. I te mei mōhio ia, he, he whānau nui, he nu, tāku, nui ngaku tamariki, a nui ngētehi atu o ngā mahi te tahataha, He ko tāna, um, kia aro ai ki taku ora, um, i ngā taha katoa tōku ao, uh, engari me tana whakapono nui, ka tae ai te mahi te mahi.
He aha tō whāinga matua hei whakatutuki i a, i a koe e whaiwhai ana i tēnei tūranga? Oh. He wā poto noa iho ki a ia au, kotahi tau, i te mea kai konei au e whakakī ana i te pito whakamutunga o ngā mahi ā, i tīmatangia e Maleina Huaki. Ā, he āhua ōrite ngō māua whāinga, ko te whānau, ko te whenua, ko te whakapapa, ko te wai, kai, āhuru mōwai, ā, mōku ake he hanau kia tautoku i ngā kōrero i kōrerongia e au. Nā reira, tuatahi ake, um, ko te ingoa o Kirikiriroa, ka ngana ki te whakahoki mai, kia noho ngātahi ki te taha o te ingoa Pākehā. Ko Kirikiriroa, kātahi ko te ingoa Pākehā. Kore te mea matua ki au. Uh, tuarua, um, i te taha kai, uh, ko ngā mea e tinei ka tae e mātou te tutuki a hapori nei, nā reira ko ngōku whakaaro, uh, ko te um, whai i ngā mātauranga, i te whāngai i ngā mātauranga e pāna ki te whakatupu māra. Kai reira i ngētehi ratonga o te hapori e mahi i ngaua mahi, nā reira he tūhono ana ki a rātou, ka kite tātou i runga i ngā rākau puta noa i ngā tāone ahakoa haere ai koe ki whea. Ko ngā hua e noho tahanga nei i runga i te, te papa nā reira, ka whakaritea tētahi um, hunga, ka haere ki te kohikohi ngā hua kari te whakamahi, um, me te hanga kai, hanga rongoa, um, kai reira ka tae te whāngai i te iwi, ka tae te kohi pūtea hei whakahoki um, ki ngā ratonga e āwhina uh, i te hapori whānui. Uh, kai rei, kai, kai kirikiriroa hoki tētahi uh, ara wai, um, he like network of gullies, so gully restoration. Um, nā reira, ko te whakamana i ngā rōpū mahi, mahi ana i ngaua mahi, um, kia tahe tātou uh, te whakaora i te taone, te whakahoki mai ngā manu ki roto i te taone, um, Mehemea ka kite e hoki mai ana te reo a ngā manu, ā, e tupu matomato ana ngā rākau taketake, ngā rākau rongoa, you know, gully restoration, planting, um, ka whai oranga te wai, otirā tata katoa. Um, koira hei tuatahitanga māku. Ka mātua i tēnā. Mō te wā nei, Hai. Oh, nō reira, hei whakakapi i ngēnei kōrero, he waiata tae pīrangi ana ki te waiata ki te iwi. Ah, he waiata.
Wow. Kos! Kei ai te te i waiata. I te mea he whānau haka mātai, he mea nui ki a mātai ki te whāngai i te reo mā te haka. Mm. Me ngā waiata. Um, he mea kareka he hiko, kareka he pepa, Kei konei a ngākau, kei konei a hinengaro, kei konei a reo. Hei kawe tonu i ngā taonga tuku iho. Koira taku um, portable library. So, um, anei tētahi waiata nā taku karaiwa, uh, ana e hāngai ana uh, ki te paremata, uh, anei, ka pēnei,

Ni, ko te pūruhi he namunamu, ā, he pī, ka haere ki te, um, ā, ki te wero i te tangata, arā ko te kss. Kotahi noa tana wero, kātahi ka mate. Nga- Engari koirā um, tana haepapa nui, ni? Ā, nā reira, you got one chance right now, gotta go make an impact, gotta sting, gotta be like Te Tini a Poto, ā, i, i whakararu i a Tāwhaki, i a ia i, i kake ake ana i ngā rangi tūhāhā ki te tiki i ngā kete e toru o te wānanga. Kei konei a Ngāi Māori. We've always been here, we will always be here, we are still here. Ahakoa te kāwanatanga o te wā. Me pūruhi tātou. E kupu akiaki um, hei, whakakap, hei whakakapi i tēnei pāhotanga ki te iwi. Koia, kōkirihia tō mana Māori motuhake. Me whakapono kei a koe ngētehi pūkenga, kurahuna, ehara nō tangata kē atu. Kaua e waiho mā tētehi atu e tohutohu ki a koe, ka reo take. He take tō ia tangata ki tēneki ao. Kaua e maumau.
Ai, me mihi ka tika ki a koe mo tō whai wahi ki taku taha. Ko Macy Kuki tēnei māu kaha e whakapāho atu nei ki a koutou, kia pai tērā ki a tātou katoa.